Дуслар, мин авылда калам проекты улы яшьләрнең авылга кайтып яшәве өчен эшләнелә торган проект. Илназ, әйтегез әле, менә Наласа авылында яшьләр кайтып яшәсен һәм эшләсен өчен нинди шартларыгыз бар? Уңай шартлар. Уңай шартлар.
Ну, башлыйм шуннан, мин шушында килеп тора башлаганга ике генә ел. Бу өйләр инде ул жилфонд салынган өйләр һәм инде э, безнең агрофирмага арендаға бирелеп, шул яшь специалистларга торыр өчен, тормыш итәр өчен төзелгән өйләр бу. Син каян килдең? Мин үзем шушы районныкы, но Үрнәк авылыннан мин, Үрнәк поселогыннан. Шушында эшли башлагач, э, Арчада тора идек без, хатын да мин дә. Шуннан соң инде э, менә әйтәм ич, эш-
Ив бирәбез дигәч. Бирәбез дигәч, ир сүз дә юк. Ризалаштык, шунда килеп тора башладык инде. Шушында эшлибез, хатын да шушында эшли, үзем дә шушында. Инде хатынга 6 ел эшли башлаганга, миңа 5 ел. Мин мал табибы, хатын инде главный экономист, икътисадчы буладыр татарча. Менә бу өй не сезгә инвесторлар бирде, шулай бит? Ул и сезнеке булачакмы яңадан яисә инде һәрвакытта да инвесторларны куылып каламы? Менә ул мәсьәләсе, конечно, әзрәк четереклерәк. Э, но аның өстендә эшлиләр дип әйтик. Безгә инде шандралар 5 ел эшләгәннән соң ул үзебезгә калдырабыз дип өмет итәләр, өмет итәләр инде. Дөрес айтып өметләнеп торабыз. Сезнең э, эшегез нинди, кайсы урында кем булып эшлисез? Мин э, фермада эшлим, бужада мин, бужа отделениесендә. Мин мал табибы да һәм ясалма орлыкландыручы технологы да инде ике эшне бергә алып барам. Эшлибез, зарламыйбыз, әйбәт. Илназ, без хәзер кайда? Әйдәгез, тулырак сөйләгез әле безгә. Э, бу минем непосредственно эш урыны. Бу Игенча агрофирмасының бужа отделениесе. Шушында эшлим мин хәзер 4 елдан артык. Нәрсә әйтим, монда безнең буын өстендә 810 баш э, хайван бар, реттерлек. Шуның 306-сы бүгенге көне савым сыеры, калганнары кечкенәләр, подростковыйлар, симертү үгезләре. Шул менә хәзер без сезнең белән иң кечкенә вак бозаулар янында дип әйтергә кирәк. Монда инде бозаулаганнан соң анасыннан айырып шушында төшерелә бозаулар. Шушында инде төшертелеп, тәрбияләнеп, 3 айга хәтлек апайлар шуларны карап, үстереп, Теге якка инде э, Дара чын ягына чыгып китә дип әйтергә кирәк. Сезнең тормыш иптәшегез дә әлеге авылда тор- э, яши, эшли шулай бит. Шунда ук, ие.
Ага. Шунда ук. Әйдә, аның белән дә танышып чыгыйк. Шулай бит, өйгә Чыгып, Өйдә көтеп тора, пожалуйста, рәхим итегез. Миләүшә, син монда кем булып эшлисең авылда? Исәмсез, э, мин үзебездәге агрофирма икенче хуҗалыгында экономист булып эшлим. Ә моңа кадәр кайда яшәдегез?
Минем әти-әниләрем белән без Орчада тора идек. Кияүгә чыккач, ирем белән башта тоже квартирда тордык без Орчада. Шуннан хуҗалык безгә аренда нигезендә шушы йортны тәкъдим иткәч, без Наласага күчеп кайттык. Ә шәһәргә күчеп китү варианты юк идеме ул вакытта? Бар иде, бар иде. Мин шул э, Татар дәүләт аграр университетында 5 ел укып бетереп, э, специалист булып кайтып урнаштык.
Ә, менә Миланда үзенең сүзен әйтә әле безгә. Ә, садикка йөри кызыгыз шулай бит? Ә, садик, мәктәп ничек сезнең монда? Бармы, еракмы?
Әйе, Милана Аллага шөкер 2 яшьтән безне уже детсадка урнаштырдылар. Э, яңа, яңа балалар. мәктәптә бар.
Мәктәптә бармы сездә? Әйе, яңа балалар бакчасы салып чыктылар инде кызым.
Матурмы? Барлык условияләре булган. Әйе. Балалар бакчасы бик матур, бик теләп йөри. Менә без Аллага шөкер 2 ел озын йөрибез инде. Шартлар әйбәт, һәм маласаның үзендә ул шулай бит. Әйе, әйе, налассаның үзендә күрше урамдагы. Яшерен батырын булмаса, Миләүшә, ә, әйтәле шуны, авылда эш хакы, хезмәт хакы ничегрәк? Менә яшьләр өчен җитәрлекме?
Хезмәт хакыннан без зарламыйбыз, Мгм. Аллага шөкер. Э, Мөһим, иң мөһиме дип саныйм инде мин вакытында биреп барулары. Мгм. Вакытында һәрвакыт тагын хезмәт хакыбызны алып барабыз. Э, Барысы да җитә, Аллага шөкер. Милан исәнчә яшәле.
Өч. Ага, син садикка йөрисең мисың? Ие. Ие.
Ә, син авылда яшәү сиңа ошыймы? Ие.
Шәһәрдә яшәр идеңме соң? Ие. Төгәл җавап бир әле, без монда шаярга дип килмәдек. Син шәһәрдә яшәр идеңме или авылда яшәр идеңме?
Ие. Икесендә дә яшәрдең димәк, име? Сезнең ничә атыгыз бар? Өчәү. Исемнәре ничек? Тесәнисе, тесәтисе. Ә, ә исемнәре юк. Бар, бар, әйтмисең. Ярар. Ә, син ә, ничә бүген саекта түгел? Аңа Лёйдә шел. Лимана, сиңа шундый матур җавапларың өчен зур рәхмәт. Мен тагын безгә шул сиңа тагын кунакка кайтып шулай синнән интервьюлар алырбыз әле, яме? Ярар. Ярар, пока, яме? Милана, Милана, бар әнине чакырып килә. Монда ике көнлек бозау бар, әйме аны ачып яратырга ярыймы? Ну, мин, мин булганда ярый, болай кешене кертмибез. Бу инде бу инде безнең действительно өченче көнге бозау, ул язылып куя, шуштай гына примитивно гына бер нәрсә юк. Кене, анасы, танамыгызмы? Әчкелек куя мин янтын, караучылык куя мин язып бирәм. Ял иткән бау, тана бузау. Гөлчирә апай сыйгырыныкы. Тана бузау, менә безнең инде киләчәктә гәт тана булып үсеп. Күп итеп сөт бирер дип ышанабыз. Яңадан базлатып, бузаулатып, яңадан шуннан сөт савырга дип. Хайваннар только племенной, ансы инде бик тавырлыгы белән эшлибез. Үзем каплатучы да, вид врачы да үзем булгач, инде бөтенесенең турында информациясе, Туган көне, чыккан көне бөтенесе ансинде миндә. Шушындый. Әллә нәрсә комплекслар юк бездә. Элеккедән калган Үзебез шавылша.
Авылша элек элеккедән калган фермалар шуны төзекләндереп, ясап, буяп шулай итеп торасың. Менә минем сүзләр түгел, бу Илназның сүзләре. Авыл шушы була инде диде. Фермага килеп керү. Өйдә яту түгел инде ул, әйме? Өйдә яту түгел, ферма шушылай була инде. Печәне дә, саламы да, яшерлек монда бер әйбер дә юк. Монда Ну, кеше кертергә тырышмыйбыз, монда инде сезнең белән генә качып кына Кеше күрмәгәндә генә сер итеп кешегә сөйләмибез.
Менә шулай итеп эшлибез. Менә без инде күреп торабыз, сезнең атларыгыз бар. Бу атларны нишләтәсез? Каян аласыз? Кая илтәсез? Дөресен генә әйткәндә әле алдым гына, әле бернинди планнар төземәгән. Атлар инде ул күрәсең нәселдәндер. Минем ике бабай да атчылар булганнар, атлар тотканнар. Капуш чорында инде өйләрендә һәрвакыт атлар ие. Әле дә хәтерлим ул ак биясе бар ие, Мөбарәк бабайның. Шуның арканга төшкәндә мин озатып алып төшә, менгәндә алып менәр ие. Шуннан соң инде үзебезнең өйдә һәрвакыт ат булды, ат яттыкты. Ат җигеп, әле дә тота ие. Анысы Урманда эшләгәндә һәрвакыт ат җигеп йөрде урманга. Ул нәселдәндер инде, барыбер авылда торгач, нәрсә дә булса эшлисе килә, мал-туар белән кызыксынгач, эшем дә шул булгач, шуннан быел инде сарай төзергә озаграк, чыгымы күбрәк, шуңа инде әйтәм, тукта карда гына тезеп, бер ике ат алып, шул үзем өчен карарбыз әле, үстерәсе бар, ашатасы бар, кая урнаштырасың уйламаган. Табылыр, уйларбыз бер нәрсә. Планнар яңадан уйлап үтербез дигән әйме. Ә менә Милана безгә секрет белән генә әйтте, сер итеп кенә, ә, әтисе, әнисе һәм балалары диде шулаймы? Нәкъ тә шулай.
е. М, э, Ну, да, анда әтисе юк, конечно, алар бөтенесе бияләр. Шул- Буенча шулай дип уйлыйбыз. Э, Ну, шулай шулай дип уйлыйбыз инде. Аңа ул кызык, ул да кызыксына. Ет, биясе бар, тайы бар, һәм тагын бер алтарашка дип әйтим, яшь ярымлык тагын бер тай бар. Менә безнең бит инде проектыбыз Мин авылда калам дип атала. Миләүшә ә, яшьләр өчен эшләнелә тор- торган проект авылларыбыз яшәсен өчен һәм яшьләр шәһәрләрдән кире авылларга кайтсын өчен. Ә, Наласа авылына әгәр яшьләр кайтабыз дип әйтәләр икән, монда эшләргә эш бармы? Менә хезмәт хакы алып эшли торган дип әйтү менә бакча ферни сарай гына түгел маллар гына түгел ә менә башка эштә бармы сездә
бар ие безнең хуҗалык зур бүгенге көндә он дүрт мең гектарга якын җире бар өч мең ике йөз баш мөгезле эре терлеге бар Барлык специалистлар белән дә тәэмин итү ягында эшлибез. Ветеринарный врачлар, бүгенгесе көндә, например, ветеринарный врачлар, агроном, инженер кебек должностьларга бик теләп тагын яшь сотрудникларны алырлар иде. Бүгенгесе көндә бездә бик тәҗрибәле грамотный специалистлар эшлиләр бөтен отрасльдә тагын. Әгәр тагын кызыксынып, яшьләр кайтабыз дип әйткән очракта, бик теләп өйрәтәчәкләр, вакытында, тиешенчә хезмәт хакын түлиячәкләр. Барлык условияләр дә бар бездә. Күңел ачу ничек бара менә? Концертлар, спектакльләрме? Ничектер кич белән э, дусларыгыз белән бергә җыелып утырасызмы сез? Ничек үткәрәсез менә кичләрегезне дип әйтим, ял көннәрегезне бәлки? Гел эшләп кенә булмый бит инде.
Ял көннәренә килгәндә без үзебез бик кунакчыл кеше. Яратабыз дусларыбыз килгәнен, күбесенчә шушында үзебезгә чакырабыз. Мунчалар ягып, беседкаларда утырып, шашлыклар пешереп, шулайрак кына уздырабыз. Ә инде массовый чаралар дип алганда, мәсәлән, кинотеатрларга или берәр төрле Селага барып бүләк итеп кайтырга дигәндә без э, Казанга җыеп Казанга? китеп Казанда җыеп кайтабыз.
Казанга район, районга концертка алып бара инде хатын мине. Кешеләр елатып булса да концертларга алып бара. Ну, пока менә шушы ковидный ситуация белән генә, конечно, күбесенчә безнең самоизоляция тирәсендә торырга тырышабыз инде без. Бала булгач та инде, Мгм. барыбер все-таки сакланганны сакланмын дигән бит инде Ходай. Ә болай җәй көннәре әйе. Казаннарга җөрәп, үзебезгә кунаклар чакырып, Шулай итеп аралашып, күңелеңне яшәтә табыз, Аллаһ шөкер.